ok inyal yudo kuon ti dhawa dhawa e dhoot dhawa dhawa ka ang' iyud kuon mon ma sani ng'eng omiyo ndike muma ndalo biro ma mon mon nong'eng sa sawa to adier ndalo osechopo mon ng'eng adier biane biane nyamara kar iwinja ibodhiri malich malich malich ma be ng'e ni atem keto wiya kod to in nade ang'o timore idhi nade To ka nitie ma iye to ibodhori ma ai. Tok chiemo kaka onyaka nabed ka seche madhi lawo mabuse kare kiber. Aringo. Kidhi dhawri kamano to dhaw to intie ga iot yawa. To kikelna chiemo dhako ni ichamo ka onge chiemo mitie. Akelni Chai ka imadho. Weri go. Ikelo ma sama piny. Ah, Ka we. piny ma mume nje wacho ni tuo koro dhi nade. Pok to tuo, pok Mm. aneno lokruok moro malich. Eh. Pod otuo ma. Ing'e ni mamune mana kawo. Kare na nyakawi dhako mar ariyo nakawi. Naketi ka mama wuwa tiyogo miwani ndalo ma pod miwani tiyo. Ma minwe mane dwa kawo. To ok en e mbas na dhako mar ariyo bedoga mbas dichwo. Ii. Pod Mama beta wuwa ne- beta ne wa- yawa. ne wang'iyogo ma nodong' mana matin kama taka. Au- We Amosi. buoga. Ii ber. Ruoth. Ei biro. In nade? Adhi maber. Amosi dada. Ii bedwa bedwa. Achuora. Ii chwori kata mana e wiye kata idhi nade? Antie. Ee. To wuod migita manye manye Eric wuod migita manye wacho nogoyi gi rungu. O benye iduog imake. Macha ng'wech. Eh. Owe jomoko oringo. Eh. Jomoko oringo. Ah? Oyomba matin. Eh. Ni make. Na make. Koro mae ma minoda. Mm. Ipenja dala kocha to ng'isi ni an koni. Ma nya kawo machiegni akele lande. Koro plot ka kae ma gine ne iwacho ni chief okendo mar tiyo. mar tiyo. In wuoyi ba. Eh mar tiyo. Ayie ni in wuoyi. Ma be chiega mar tiyo. Ayie ni in wuoyi. Eh. Amen. Ah wadach ko maber go kuon nyowo. Ige ni kata kinyisa ni in e landika. Eh. Areto abiro aparo kata ni ibiro mako ng'ato. Eh. Kata ibiro e wach ni moro abiro konyi. Ah ah Lucy ager dala kanyo mok dwa nyeke. Koro nya kon nyar marani. Eh. Abed mar. Kaka ler ni kik ng'ato go dhoge gi nyundo. Ang'e ang'e joma mine. Dadi nyaka. Noliw na dhako go ka uri. Inya migori. Iluonga ni Elisa. Nene awiye kaka nya loso. Ah? Dungi neno. Nene koni rabur koni ratin. Tapej. Magi to ingo un kidhedhe mia achiel mwamiyo ugo ok dulos go mon. Wane mwayudo thoth pesa. Koro lam Nyasaye assistant chief midwaro gine ne olonono Rina duong' kanyo. sublocation. Rina kanyo wuod ma. Riri kaw kanyo. Rina kanyo. Eh. Koro wach maduong'. Eh. Kuchocho. Eh, kuma nye wawuoye cha. Kanyo. Eh, wuod Donge- Jokobeto. Donge ni onego bed ni wadhi ng'iyo wach. Eh. Ah, ah, kidwa ywe wang' tiwacho ayweyo ni ok ng'e ni ko- Eh, ayi pod wa. chon ahinya kiywe luya Aye. kendi. Eh. Ah, in bi jame lowo ma, mi lowo Ah, ah. mokasi ka ko ywe na ywe na Iwacho ni kiayi. nya Migori. Anya Migori. Eh, Ma nya Migori nyagi. Migori gi kanye? Ing'eyo bado. Eh. Eh, Mano jatelo. wadwa. Gavana ma koro Sirikal yweyo mabiro. sani. Eh. ma koro atie dalane Mm. ye bathe kama kanyo mane Mm. tiende kanyo dala osomo maber malich ma- nyako mineno ni Oh. wa osomo mandalo kumineno miguna miguna nochako opuonje Eh. ndalo no en be nene sikund no oyudo ka ni skul no Eh. be momiyo koro chief nokawo Eh. wacho ni odwa nyako mariyo mana kodhi go barasa Mm. to sama kisungu odhi matek Eh. nikech nitie ndalo mane iyaloga mano chief koro Mago moko onge mako iwinjo chi. Eh. Weche mon be ka waketore ahinya. Mon- Ing'ama dichuo we bet e dhoot. aa ma pod gari manyien omer gari Biseriembo biye. Yeah. Biye. Biye. Kata diye masani wuok. Ayo omera. Iwinjo. He's studying Wadhi- Okenge. Wadhi wamany ma- ma- matin ende Iwinjo mondo. nyar mara. Ma koro iwuok awuoka kamano. Ah, in koro ma ok idonje ma koro kar sirikal. Ma- eh. In koro ka ok iwuoye. Mm. Koro in gima itim los dho ude Aduogo bilo gimoro. Ng'e ni an aagega sama odhi. Ii. Alamo na. Owada samiaga kama to mabusa mako ma- kata ne ringo manade. Eh. Ah eh, ma Ai. ofie jo meri musa musa te dhi. Idwa we na chwarni kuom dhako odi to timo chwarni makata nyicha bire. Eh. Kata bat ok tin e kom chwarni. Oh, kech wadhi nyoko. wawuothi. In emitelo. Ah. In emitelo. Ah. Eh, Youth ematelo. Ai. Ii, Wadhi. Sawa sawa. E wuothi. Eh? Jomiluw ma satan wuotho kod Ah, wuoth okay, marach.

Iyadhe matek. An iminoda matin no. Eh? Gari chuny gari. Anene. Macha cha iluongo ni gini V8. Koso wakete obed TX. Mercedes. Ke TX gi V8 to ing'e ni gichiegni. Wada kata wako kode mbaka to wang'e rore e monde ji. Warite arita. Mabusu kawuono ka ayudo to nyathini kawuono ok ami pesa. An kidhedhe aol gi miyo pesa. Ma pile ka pile. Kawuono adwa koseseto mogolo pesa to pesago asoyo mofukuna. Odogo ri kech gi chiege mochako onwo kech. Dhako ring maweye. Dong' nono. Nyathini nyaka ne dhi ni osiko. But joka kirowani. Eh, Semeji. Omejo. To nade? Ber. Dhi mosa kendo diri otas. Ah, pok aywecho Odonjo bedo kwa. bedo abeda kae. Ah, ah, ya, daga bedo dhot. Chief Ogola. Wabed abeda ka, wabed abeda ka kata koro. Oh. Tinumu numu nade? Dak iwuo ma ko sachwanyi. Ok ichwanya. Duogo na ni ochwanyi samoro. Dang' ichwanya na, wendo koduogo ni e ot dang' ichwanyi. Ato bed wa e dwaro ok idwa na bed ot. A- a- An ka ema yue pok aloso ot. Oh. Ai, itie Dichwori maber. mabuta. Ah, ma iwinjo. Kata kosemeji nochore mabut ji. Ah ah, iwinjo chik luo wacho niya. Iwinjo chief ing'e ni en owadwa. Iwinjo. Chief to wadu wera hmm. ng'eyo ni en owadu no. Koro ma jakora. Iwinjo. Ma kata sani endi kapo nono ni ni, ni owewa, eh? To odi kae mabedi. Koro mano chik momi chori buta kama. Ah, ok na chora buti marach. Iwinjo. Ati chora buti kare koro awe gima ukela ka idwa na we. Iwe nang'o michwanyori? Eh, awe nade? Ata biro iri akelo ni wach maber. Iwinjo? Awinji in ema awinji. Be isechiemo? Chiemo asechiemo chon. An chief wenaga gimoro obed chai obed chak an nasemetho. Oh. Madho chai kangu. Madho chai gi mkati mowire bulu. Ah, yawa. Bulu bad be tiji wiro. Eh? Sani onego bed ni wiro jem. Mago kakone, Mm. yani chief ohera ma gimoro amora makone, mano kakone. To ringo aringa dak bo or ma ja piko dakika achiel to kelona. Koro adwa konyi. Dang' adhi amak mabus kenda an. Be dhi nyalore? Nyathini to ok ayie. Ma ok olo pi. Budhoni ok apani koro en olo pi. Mae kaka ojaweyaga, samoro nosedhi olidho odhi ochamo asoya kumwa dhiyeni, koro dwa noora mondo adhi no- a- aa nono. Ok dhi timore. Adog oda, adhi akaw pesa kama nitie, adhi aywe. Mabusni achich nyathini nosedhi omo pesa, koro ok odwa lenga e kor yo. Mano gima ok timre. Koro kata kama noole pi werego, ok en ma ng'ama ogo tir. Osechoko pesa. Buka bula ot modwar. Kaji ni kolima to Bing'e ni hera malich ahinya be ka ng'ato koro dwa nyisi hera ma sana, mano ng'ama wuondi. Hey, mayie. Mano ng'ati ma? Yaye manyisi ni ang'e chief, kwani Era chief- wagi chief. ineno odni. Okine mikwongo biyo, iwinjo. Odni. Chief ok- opango odni mana ni nyiri, moro be opango ne bute ka e, iwinjo. A- a- Awe, awe wachoni. Be ng'ani gima iwacho no ok awinj nikech chief kata bochiegni ma duogo. Chief ok budho kama Ochiegni kose duogo nade to para. an ema wuok kode ka. Kopara para ni to ng'wech kele ot. Kopara to penja mani beba kowni ang'o? To koro an mapari maduogono. Ito kipara gi wecheni ma kare winjo konyi kiwachonago. tek iwinjo bed mos tanyisi gima nyisi Gimi nyang'isa miriambo kuom chief onge. ok miriambo ya to kare mon masani udwaro ang'o Ah, gimi dwa wachona kuom chief wetimori ok anyal yie. kamano Ah, ah. Chori na gi chien gi miriambo nigo mag chief mi mibiro nago. kare wagol gi gimoro ka Aina ko mage mokeli yo daka to kik uchak uduogi kendo wach ni na nyalo pimo ne chief sasa. Ae wach na manade. Iyune. mm. Itimuri ka Ni nyathi chief, eh, nade? eh. Itimuri ka nyathi nade? Bigini Ang'a ya- maduong to abro timora ka nyathi Wetingo ko luwore gi duondi. gimi. Eh, Ting'o eh, eh, eh, pod iolo pi ba. Iolo pi donge. Ah, ah. Iweya nang'o? Nya nya migori. To nyathine chako duogo ka omang'o to- to- to wadwa wuo kode kae. Ang'o muwacho kode mutenuru atena ka ginene? Muchalo mana ga- Ne, eh, ore ati. Onge gima biro ora ne. Style ma nyathino Ma- karore nago e dhoot ok anya yie. Ma- ka Ane ne- ma ng'ise ni jaduong' pok wadwa- aloso ot obeda beda piny ka. Iwinjo, sami neno wawere cha. Aparo ni kare buga ni awe. Ok ibi wuonda. Ang'eyi, ang'eyi. Selfina daune jachode. oneg ka chode Apenj- mae gima okeli ka we madam apenji ma biro kacha ba wacho gimoro amora marach ema wacho ba wuoyo iwinjo marach e an witi. an mbele chief ma jaoda Ba- ok anyal kwere gima owacho ok awuoyo o- koro ling wegi kanyo ema wacho an bende gima biro wacho kodi onge sefina dauno ne ka chode ne nigi chuo abich dichuo mar auchiel koyudo to wuonde to odhi odeye motho Chode ne moluwi emi biro ne bang'a ka iwuonda ni ni- ni ndiwa olo pi. An awe ni olo pi e bungu kali go kone ni. To dong' aduogo kanyo mang'i kama Chief, weyi. chief mae chode ni ma- madagie ma- Dagi notho ka chode. Koro iwinjo. An oweya nolo pi. he, he. Aduogo manyi. Ang'o ma nowacho Bende ni ka? mos. Ang'o ma nowacho? Go Ah. girwedre nade? Be we wuoyo gi jaoda kama. Iwinjo. Chief Ing'e ni in wuogo kende ema kamano. nakawo mondo okonya tich e location ka. Kamano jaduong' chief. To idwa ni cases ga koro asik ka yali pile ka pile koso obed ni wayalo jomwa ma. Onego bed ni wayalo jomwa ma. Tang'o michak ibiro nowacho ni ang'o ma. Ah iwinjo. Lera lera adier. Wa wati. Wachne wa. In ok awuoyo kodi. Kendo jaodi orwaka maber. Ema wacho in ok awuoyo kodi. Penja penjo dala nowacho ni ang'o. Ang'o mokele? Mano do. Ineno. Weche manone mokele kae. In in jara ma Ah, we wach ibe ne- Owacho mane wachna wach achiel weriwona weche mama. Dada ne afwenyo en In gima- ok awuoyo Eh, kodi. wakonyi wadwa. In ok apenji. Mama ni nigi Wachna wach. makosa moro e dendi. En gi makosa. Makosa moro. mane imbe nyikende Ah, ah. idonjo ne ira. Inye ng'ama wadwa. Ema penji imbe nyikende idonjo ne ira. To koro ka Ka en gi makosa an nyahere gi makosa go te. Eh, no era gi makosa. Koro in in ang'o mokeli makosa ni dwa loso ang'o? Wacha makosa mnilosa ni ka onge to kwajo. Losi, eh, losi. Okidago, okidago wadwa. Losi, kweli. losi, makosa Okidago ni wadwa. nenogo. Ne, chunga. We, eh. maka kamane mbele chuora. Dak Oh, ibed lugi koro luor. en chuori. Eh, en chuora. Iwinjo. Ang'eyo. Kata seche miwuonda ni dhi olo pi, nang'e pachi. Abiro kwalo ni. Ema wacha ng'ama chief seche miwuonda tang'eyo ok e pacha tin. Koro wad. Amba ang'e naduwo kata ang' nayudi ka. Ah ah. Ii. Abiro teme mondo koyot. Taj kweri ni orach, ayudo kober ok orach. Ibiro temo ang'o? Yaani chief ema norni Ni andiki bitema. mondo ibi teme. Ne- nondiki. Ah, ah, iwinjo. Andiki achuliga. Ah, ah, Jowadu nyaka ikony. Abiro Ikony temo ang'o? tiende mondo koyiena mapiyo. To an be ok adhi aduogo nyisi. Ipa ni jaoda ni to fuo wuoche machalo anguro gi onyalo yiego. Yawa. Ma uma anguro koserwako wuoche. We ane to nadwa koro. Ema penji ma uma anguro koserwako wuoche. To ng'iyane chief ja ng'iyane gi in da yie ni in. Ai dhok mamino ro kidi dak e location. Ai, adhi dak. Location ka dak nikech chief ma Pesa rumo. Ema wacho. Pesa ma bilawo go jokongo. Ne kijana, kad idhiyo kendo tiji mar kidhedhe no rumo. Ah, ah. Chakre sama wueni. Iwinjo chi. Ai ka gima wacho ni ai. Ah, ah. Ok wabirado kodi kendo kidwaro lweny to mane. Kala mondo idhi we a. Ng'eny mar dwaro tich mar kidhedhe. Imbi adhiya kaka idhin koro biga idwar chiega ni. Biga biya tidwaro chiega ni. To tich tich to koro ionge. Eh, mano Eh. giming'e kawuono kendo In koro mano bi chife abia. mowachoni. Eh, kidwa sero bi sama onge liwa tibiro. Tich to koro amiyo ng'ato. We timori kamano, tok teko ok kete kendo. Eh, ka tok teko in many mari ma tok yomeno. Wanane. Eh. Koro en e dhako mokwongo. An Idhi bedo mogik. Kata ka nok okwong imbe ok ilokri dhaka kendi. Eh. Gi wang' machikore. Ok ibi dak e loke sondni. Adhi dak. Ito in ng'a? Ito in ng'a? Michiko ji loke sondni. Ito in ng'a? An ema achung' e ng'eyi kiyieri chi. Wuoche ni biro tucho roki. Dhi ng'al. An ema achung' e ng'eyi kiyieri chi. Ema wacho ni dhi ng'ol um wuoche gi biro tucho roki chieng' momuodhno nogaji. Dhiyo imanyi nyiri ng'eny. Chi ng'ato manade ma kok iduoyi. Nyiri ng'eny imbe idwa idwa na kendi. Ai, Gi wang' ma diemore e pat wich be in ema igomba. Dhi many ng'ama nigi mus mweno ng'ol ni wi wuoche go biro chuoro ki matuch. Ya ibiro weyi, adi moseweyi. Ah. Weya weya. Biro weyi. In ero meki ok weyi to in misekendo nyaka mukamba ma ok winji. Jasem jakinda kata Oseweyi okunyo te. kata ondilo. Biro tho ba Jasem. nyaka tere e odi. Ai. Hmm. Iwe ni in ema ikuongo. Ne ngiga jok miwuotho. Iwinjo imbe bisa sa sa dichwo mobiro kata setenori e bute, setenori. En e ema ochore buta. To ochore e buti no keren, ionge tiende. Ana kama, tang ma kusiko timore mani to ochore. Ionge tiende. In ionge tiende. In ema chora buti. Dono kata amejo, ah. tena hospital ma jamgo kode. Ka wangi tar ti wach na ndamany ngata kende. Yaani ya imbi chaki loko rikoda. Ngami ngeni jalo an mandike tije chaki kedo no gogo mbaka ka o. Ti chaki loko rikoda. abro weyi e od mondo ichul kendi an an gi dala na Matiende kare ni ioro ng'ano nya nikech kendi mondo mi akonyi in dhako matin to kok inyal wuori gi chikena to abro weyi e an od mondo otim ichul manade kendi to iyuda ka ok ka be wadonjo kata kode ei ot. ema wacho ni we ng'awo na ng'uti Matiende we ni ng'awo na onge ng'uti plan. onge plan we ng'awo na ng'uti Kaka an aheri ma onge kata donge pimo na ni chiegi maduong' ok oheri momiyo nyichi biro mi. ihera to ugo mbaka ng'ama um wuochene kende monego ore dhoge Ng'acha cha dende kaka ing'iye cha dokawa dier. Eh, kare En weche era ni milando nyaka. maka kata ichamo ji abich ne ne aeri aeri. Aheri pod anuoni ni aheri kendo iduogo da ot piyo a- ariti. Tengo tu bol, tu mucho, muquindo, carachueño.